Karanga karanga karanga rā ki Ranginui e tū nei Karanga karanga karanga rā ki Papatuanuku e takoto nei E roimata e ūpē ka eke i te mata o te tangata ki te wenua Rere kau wana i te awa ko te mamae i a au ki koutou ku ngaro i te pō e E koro mā, e kui mā, āere atu rā koutou i te ono i wairua. Kei te uiuinga o Matariki wakateretere atu i a koutou i te waka o Tamarereti. Āere, okioki. Oki mai anō rā ki tātou te unga ora, tātou ngā wai o Tanga, tātou ngā urupā o rātou mā. Mauriora ki a tātou katoa. Nau mai oki mai ki tēnei wāanga o Te Reo o Te Uru, e kīia nei ko Te Kupu o Te Uru. E waka kāo ana i ngā pūrongo o te wiki. Ko a Lana Te Piki Broughton tēnei, he mi i kau atu ana ki koutou. Tēnā rā koutou. Tēnā tātou. Nā ki tauri tātou ki te pūrongo tuatahi o te wiki nei. E aro atu ana ki te reo, arā ko te reo ki taiao, ko taiao kia reo. Anei a Phoenix Manley Green me te pūrongo mō te kura taiao ki Mururaupatu marae.
I tū te Wānanga Kura Taiao i te marae o Mururaupatu. He kaupapa e tū ono ana i ngā uri o Taranaki ki te reo o te taiao. Kua waiwā i atu a Paranini i Ki Waitōtara Trust ki te waka kaupapa i te Kotahitanga i Wanganui ngā Kāhui Taiao, uri noa, Kia taiao te kura, kia taiao te reo, kia taiao te mauri tangata wenua. Koia anō taku whakahau me te tautoko kaha nei i te kōrero kia taiao te reo, kia reo te taiao. He mea nui nei tēnei, ā, ka, ki ōku whakaaro, e, e kore kaha nei te, te, te ora, e kore kaha nei pea te reo kia ora pūmau nei ki roto i a tātou, ki te kore hoki e ora i roto i te taiao. I runga i te mea ka noho koe ki te whakarongo ki ngā whaikōrero, ka titiro ki ngā tuhinga tawhito, ka rongo i ngā waiata, he nui anō ngā tohu o te taiao kei roto i ngā rerenga kōrero. Nō reira, ko te tino kupu whakarite o te ao Māori ko tōna taiao. Hei tā Karena, ko te noho tahi ki ngā kaitiaki taiao Kia wānanga ia ngā tūmomo take o te taiao. Ko te pūtake o te kaupapa o te hui nei, he whakarauika te tangata kia rāhiri mai ki te reo karanga o Parinini Hikiwaitotara, kia tīmata tātou ki te kōrero, whakawhiti whakaaro, ki te whakakotahi anō i a tātou, ā, me, me kore hoki rā e taea ai te, te matapaki ake i ngā take e pā ana ki tō tātou taiao. Mō tēnei kaupapa ake, ā, i ngoto ai te whakaaro i roto i a mātou o PKW Trust, ā, ā Te Rau Manawa Ora o PKW, kia tū ai he hui taiao, ā, mō ngā, ā, rau whakauruora, ā, kaitiaki taiao o Taranaki Maunga, ā, i runga i ngā. Kōrero o Tonga ki te whakakotahi i te kaupapa tiaki pai i te whenua, i ngā tāngata hoki hei oranga mō te iwi, āe, puta noa i te maunga. Kua rā iri mai ngā rōpū kaitiaki taiao ki te māanatanga o te ware, kia wai ononga ki ō rātou pia. Kua mākoakoa te inengaro o te unga nei i tae mai, Nō reira, ko te mea nui, ka kite rātou i te hua o te noho tahi me ō rātou whanaunga. Ka kukume te taura tangata kia māro i roto i tēnei tū āhua, engari ko te tāhuhu kōrero i ākina ai i a rātou kia tae mai, ko tō rātou aroha ki te taiao. Nō reira, ka pau te hau i a rātou e mahi ana i roto i te taiao, kua hoki mai ki roto i te āhurutanga tō tātou whare, ki konei tātou, ā, kia rongo ai i te mahana o tēnā, o tēnā. Kia kotahi tonu ai te whakaaro o ngā rōpū taiao huri noa i te maunga, ā, mō te oranga o tō tātou whenua taketake, me noho tahi tonu koutou, me haere ngātahi tonu tātou ki raro i te maru o tō tātou maunga, hei. Hei oranga ki te ake ake. Ko ngā manako nui o te tipu ariki ka mana, kia pūmau tonu ngā rōpū kaitiaki taiao uri noa i te maunga, i te waka wanaungatanga kua puawai i tēnei wānanga. Phoenix Manly Green, Te Reo o te Uru.
Tēnā rā koe Phoenix i tēnā pūrongo mō te kura taiao ki Mururaupatu marae i tū ake i te wiki nei. Tērā te kōrero ka ū ake i tēnei wānanga ki reoa taiao, ki taiao oki te reo. Ā, me te whakaaro ake ki te kākano, ki te rākau, he tangata te rākau, e rākau te tangata, ka mārama ki te tupu o te rākau, ka mārama ki te tupu o te tangata. He kākano i ruia mai i Rangiātea, E kore rawa e ngaro. Nō reira, mēnā tātou e aro atu ana ki te taiao, ā, māna anō tātou e āra i mai i roto i, ā, i ngā kōrero, i te ia o ngā whakaaro, ā, me te reo, te āua o te reo, ā, tae rā anō ki ngā kupu ka puta i te māngai o te tangata, ā, ki rite tonu ki, ki ērā ā, ka wakama ia mō te taiao. Nō reira rā, koirā, ko ngā wānanga kōrero o te wā nei ki te kura taiao, ā, ki Mururoupatu marae, hei whakaaweawe i a tātou katoa. I tēnei wā e te iwi ka uri ake ki Ngāti Ruanui, ā, ki Taranaki Mātongatonga. Kei reira e āta whakariterite ana kia uri āere I te motu nei, tae rā anō kia i te Reiria, ei tuku atu i ngā kōrero whakamārama ā mō te āua ki te pōti. Anei a Phoenix Manly Green me tēnei pūrongo.
I kā ui atu ngā uri o Ngāti Ruanui ki te rūnanga o te iwi, ki te āwira i te tonga o Taranaki, ki te arotake i ngā tūmomo rerekētanga o te pukapuka tuku, e take nui kua wakaara ake ki ngā ui ā-tau o te iwi, te pōtitanga, mā runga pepa. The main purpose of our hui tonight is about the changes that we reviewing that is in our deed.

E mī aro te rongo i ngā pātai o ngā uri mō ngā tūmomo āhuatanga o tau pukapuka tuku ou. The turnout as you can see tonight there's a lot of pātai and that was the main main thing of why we on our roadshow is to get feedback about our changes that we're making in the trustee. Kua waianga te rūnanga i ētahi wānanga kōrero uri noa i te motu, tae noa atu ki a Itereria, kia rongo ake i te reo o ngā uri. We've still got a bit of work to do on our roadshow, so we're halfway through it, so we've still got to next month head off to Perth, then Brisbane, and then Sydney, and then come home,

And so, um, and I suppose it's been more one on one, and you've been able to actually get more input. Ko ngā manako nui o Kumeroa, kia tutuki i ēnei wānanga kōrero me ngā waka rerekētanga o te pukapuka tuku i mua i te kōwiringa pōti o Ngāti Ruanui i te tau o. Phoenix Meagher Green, Te Reo o Te Uru.
Kei te mihi atu e Phoenix tēnā rā koe i tēnā pūrongo. Koia rā ko Ngāti Ruanui, ko tana tari e uri haere ana i te motu nei tae rā anō ki a Itereiria. Me te wātoro mai ki ana uri, te wāngai mai, te whakamārama mai ki tātou, a mo te āhua o te pōti i tēnei wā. A, tērā ko ngā tukanga, tērā ko ngā tikanga, tērā oki ko te ture e toʻu mai ana ki te āua o, o ēnei mahi. Ā, e noho tonu ana i runga i te pepa, me pōti ma runga i te pepa, ara i te mea, nā te tari tērā i tohu, engari nā te ture tonu. Nō reira, ā, tēnei unga e uri āere ana, ei kōrerorero, ei wānangananga ki ngā uri, Tangata ki te tangata, kanoʻi ki te kanoʻi, a tātou e mārama ana ki te ua nui o te nootaʻi, te wānanga taʻi, a tangata ki te tangata. A ko a tātou kua ora ake i, i te whakawhiti kōrero mā te ui rangi i roto i ngā tau, a me ngā pēitanga nā te mate Karauna ki runga i a tātou, a kua oki atu tātou, a ki tēnei tino tikanga o te noo tangata ki te tangata me te āta wānangananga. Hoi anō ki tua o tērā ko te kapo ake i ngā kōrero a te iwi, te kapo ake i ō rātou anō whakaaro, me te whakamārama atu ki rātou, ā, ngā uatanga a te tari i tēnei wā. Ā, nō reira, koirā ko Ngāti Ruanui, ko tana tari, e uri aere ana, nō reira e te iwi, kia mau tonu, ā, ki aua rangi, ā, tū ake ai i ō koutou anō rohe. I tēnei wā i te iwi e, ka uri te aro ki ngā rauru kīta i. Ki tēnei kaupapa kua whakarewangia e kīia nei ko E Kākano. Anei a Eruera Rerekura me te pūrongo nei.
Ka taitara Ikaka mō te kāhui o Rauru,

You know, every year, same thing, go through the same application. What we wanted was a transformational approach to uh, working partnerships. So uh, I think this is the proof of uh, what that can do. E kōrero wakamutunga, e tika ana ki te wakamiia ngā kaumātua, nā rātou i wakatō te kākano kia puawai mai ai tēnei kaupapa.

that are yet to come. So, yeah, there's a number of kaumātua, and I wouldn't want to miss any one of them, but Auntie Betty comes to mind because she's only just left us not long ago. Mā te kākano ka tupu te whakaaro, mā te whakaaro ka tupu te awaatanga mō ngā uri o Ngā Urauru Kītai. Iriwere Rerikura, Te Reo o Te Uru.
Tēnā rā koe e Rui tēnā pūrongo. Ā, mō te kaupapa e kīia nei ko E Kākano, he kaupapa waka rewa e Te Kāhui o Rauru i te wiki nei. E aro pū ana ki te ao mati-iko. Ā, kāre e kore ko te aro nui ki te unga ririki, ki te unga rangatahi, he mārama keʻokeʻo ana ki tēnei ao, ā, ki ngā rauemi, ki ngā taputapu, engari oki ki ngā āeinga. Kāre e kore e nui te ua kei roto i tēnei mahi. Ā, mēnā te tangata e mārama ana, mēnā kāore rānei a te tangata e mārama ana, ko te mea nui pea nge ei mārama mo tātou katoa, ko te ua nui kei roto i ēnei maʻi. Ā, tērā te kōrero e kī ana, ā, mēnā ngā tamariki e ako ana i a rātou e tākaro ana, e tākaro ana i a rātou e, e ako ana, Ā, ka tino ngāwari tērā uatanga o te ako, ka tino māmā te kai i ngā ua o te ao mati-iko, nō reira e nui te ua kei tēnei, kei tēnei ao mati-iko. Hoi anō tēnei pea kāre e mārama keokeō ana, ā, engari pea ka taringa areare nui rawa atu ki ngā kōrero o te wā mō tēnei kaupapa e kīa nei ko E Kākano. Na i te wā nei e te iwi, a, ka oki atu ki a Eru ko te mauri, a i tā tātou aro atu ki ngā kēmu ku wakaritea hei whakakorikori, hei whakakanikani peange, a, i te unga kaumātua, anei a Eruera Rerekura me te pūrongo nei.
E wakamanuiritia ana ngā kēmu mō ngā kaumātua e te kura tuarua o ngā kōini o Wanganui. We get an assessment and we chose to run an event and we chose to recreate the last year's one of Kaumātua Games and it's really engaging for the students and also the kaumātuas to get to know each other so it's it's really good fun, yeah. So this is an event run by our senior PE class.

Koirā ko te te maʻi nui a te unga tauira nei, he whakarite i ngā kēmu ā-kinakina hei whakapakari, hei whakakorikori, ā, i te tinana o, o ō tātou kaumātua. Engari kei tua o te whakaaro ki te tinana, ko te whakaaro ki te wairua, kia pai te wairua, kia ngāwari te wairua. Ā, ko te whakaaro ki tērā atu taha o te ware, arā, ki te taha whānau, ko te onoono ki te tangata, tangata ki te tangata, Kuia tau eke ki te mokopuna, mokopuna ki te kaumātua oki. E te iwi e, koirā katoa ngā pūrongo e rima o te wiki nei, nā Te Reo o te Uru. E mihi kau atu ana ki ngā pou reo irirangi Māori, ki te korimako o Taranaki, ki te reo irirangi o Wanganui, Awa FM, ki te reo irirangi o Rangitāne, a Kia Ora FM. Nā te tautoko a Te Māngai Pā o I rere pai ai te manu nei. Ko Alana Te Piki Broughton tēnei, he mihi kau atu ana ki koutou i te iwi, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.
Ko te reo te take.